Khawhar chhungte pualin hun i lo hmang ang u. Vawiin October ni thum hi kan tupa kan duat em em. Vente an chatuan ram min pansanna kum khat champha a lo ni ta reng mai a. He ni a lo thlen hian kan lung a lengin kan rilru a thar em em a ni. A tan tih theih engmah nei tawh lo mah ila, amah hriat reng nan a puala hlathlan programme kan siam hi hmun hrang hranga chhungkhat laina then rual tha ten min lo thlir pui turin kan sawm a che u. Kan tupa Lalvenpuia Vente ti a duat taka kan koh thin hi March ni sawmpahnih kum sanghnih pasarih khan Lunglei Civil Hospital ah a lo piang a, Unau pathum zinga upa ber leh mipa awmchhun a ni. Vente hi naupang fel leh thuawi thei tak, thiankawm nuam ti tak leh mi pawisawi hlau tak, hmangaihna leh mi khawngaihna ngah tak mai a ni a. Tin, naupang tawng tam lo tak niin a nawmsam lohna pawh sawi mai mai ngai lo mi, Kum sang hnih sawmhnih kum tawp lam khan insawisel chho tanin a thian kawm lo haw te hi api ka chau hi a ti mai zel a, tichuan a aw te pangai lo chho in a tonsil te fel lo in thil ei te a harsat tak em avangin Lunglei Civil Hospital ah entir a ni a. Krismas leh kum thar boruak nen thil tih zung zung a harsa ve nen kum thar lama inentir leh in January ni riat sang hnih sawmhnih pakhat khan Lunglei Civil Hospital ah admit a ni a, zan thum vel kan awm hnu in Aizawl lama refer ni in ni sawm pahnih January sang hnih sawmhnih pakhat ah kalpui nghal a ni a, tichuan Aizawl Civil Hospital ah admit nghal a ni zui a, test theih ang ang ti nghal zung zung in. Ni sawm panga, January, sang hnih sawmhnih pakhata thisen cancer a ni tih hmuh chhuah a ni a. A tuk ni sawm paruk ah Zema bawk cancer hospital ah admit chhunzawm leh nghal a ni. Tichuan a theih ang anga inenkawl in thisen pek a ngaih reng avangin, Mi tlawm ngai tam takin thisen te pe in January atanga March inkara thisen unit sawmnga pahnih lai pek niin Pathian zara haihcham miah loin a mamawh ang zat thisen hi a dawng thei a ni. Tichuan chemo te khai chho pah zelin ziaawm lam kan pan chho ve zel a. Kan sawi hmai theih hauh lo chu kan beisei phak bak ai nasain lainattu leh hmangaihtu neiin tawngtai puitu leh sum leh pai thahnem tak a dawng a. Chu mai piah lamah a thianten a pual a pikalte zuarin sum an tuak a, kan beisei loh lam atangin Pathian malsawmna tam tak kan dawng a, kan lawm hle a ni. Tichuan amah pawh ziaawm lam pan chho ve zelin in lamah te in enkawl chho in thlatin check up leh chemo khai zeuh zeuh chauh ngaiin a awm tawh a. Chutia cancer chu hnehin a dam chhuak ve dawn ta a nih hi kan tih laiin natna dangin a lo tlak buak ve leh in Aizawl Civil Hospital Panpui leh niin dengue natna in tlak buakin a thluak a lo khawih hman tawh nghe nghe a. Tichuan ni sawmhnih pali September, sanghnih sawmhnih pakhat khan Durtlang Hospital-ah admit leh niin ziaawm lam pana kan inhriat mek laiin a dinhmun chu zual leh thutin ni thum October, sanghnih sawmhnih pakhat, daruk leh minute sawmnga panga khan kan ui em em leh kan la enkawl kham lo em em laiin amah hmangaih em em tu a chhungte leh a thiante chu he khawvela inhmu leh ngai tawh lo turin Chatuan ram min lo pansan ta a ni. Lunglei lam lo panpui nghal niin a tuk nili October sanghnih sawmhnih pakhat khan a lei taksa chu ui tak leh phal lo chung chungin kan thlah liam ta a ni.

Ama'n a hun hnuhnung lama a lehkhabu a a thu ziak min hnutchhiah hi lo ngaithla ila. Ka rilru, ka taksa, ka ngaihtuahna thinlung, ka chhungril ngaihtuahna zawng te, Lalpa, i ta a ni. He tun ka dinhmun a thil thleng mek hi i remruat a ni si. He natna cancer hi tar leh upa leh chak lo te chunga thleng turah chauh ka lo ngai thin a, Mahse, chu chu ka chungah a lo thleng ve ta si. Lalpa, ka chunga he natna i ruat a, i thlentir ve avangin leh khawvel nena then hrana ka awmna tur atan i lam ka lo hawi leh i hnena ka thlen ve na tur atana ka chunga he natna i thlentir ve avangin ka lawm e. Keimah mai ni loin kei leh ka chhungte tan malsawmna a lo nih theih nan leh midang ten malsawmna an chan theih nan min hmang ang che. Malsawmna leh i awmpuina ka dawnna zawng zawnga lawmthu ka hrilh a che.